Uh, Super Sato as usual tuko hapa na mgeni wetu and uh, as you can see ageni jomoko koro paro ni ati ni asenyiewo kompyuta no maendi an C Smart Studios eh? C Smart Studios abedo hosted gi Austin C Smart and uh, uh, Austin Sisma Tewendo wa makawuono wadwaro winjo matin koya kuome. Ng'ama osedonjo kanyono endo uh, ing'e maber ni ma chenro mabironwa ngeso ka ngeso uh, ensure ni ati uh, share this live uh, like uh, comment mondo wa grow together ing'at mosedonjo kanyono endo eh, inyalo taga friend inyalo luonga friend mondo wago mbaka ing'ama eh, nena nena Austin uh, samoro iwinja winja samoro kawuone ka wadwa ni wang'e matut about Austin Sismat. Austin ni en ng'awa? Austin nochako nade? Austin ni dhi nang'o? Ajawa tere nade? To bo somo, ing'e samoro inyalo neno ng'ato to kosomo, to samoro be inyalo cha ng'ato to kata somo seriously. Wadwa ni wawinj mang'eny koya kuom Austin Sismat. Austin Sismat en uh, ja videography, en, um, en management team mar Okoth Jarapogi, oloso posters, en actor to gi moko mang'eny ma wakia ma en emonyalo konowa.

Right, right, right, nyakora mogi karibu sana karibu sana ing'ama osedonjo kanyono endo akawo thuolo ni mondo arwaki kabisa chenro marwa kaka pile maendi iluongo ni super sato chenro mabironwa uh, saturday ka saturday kata ngeso ka ngeso kadang' akete gi dho onagi maler Kawuono wendowa ma wan ka endi iluongo ni Austin Sismat. Austin Sismat ni en ng'a mosebedo ka golonwa posters, osebedo kotimo videography to nyocha neno be kondiko kacha ni kata audio, kata audio be otimo. Emomiyo koro awacho ni wamanye to gi wapenje weche achiel ariyo adek mosebedo ka bedo e jawa ka endi. Ng'a mosedonjo gima inyalo timo en ni kopo ni pok ing'eyo Austin C Smart en kacha cha e Facebook en kacha cha e YouTube en kacha kumoro amora inyalo dhi e YouTube mare ting'iya ne products mosebedo kotimo kanyo inyalo dhi e Facebook ineno products mosebedo kolando mosebedo kogolo nikech um, uh, uh, jawa kaendi en makruok to gi konyruok twadhi mbele hmm. koro ing'ama osedonjo kanyo no endi uh, bed kodwa nyaka otiki owinjane ni to C Smart En ng'a? Sismat. Mokwongo karibu sana. Asante. Mae donje gi mwaluongo ni uh, Super Sato. Abor. Super Sato is en chenro mabiro nwa every Saturday. Okay. Wawacho ni ibe wa hosti. Eh, Abor, abor seriously. eh, and first before we proceed, we have to, I have to congratulate you and to really thank you for your humility. ngeni mundu miye iye mibi bwana sani ngama brand machwe kama bwana mundu iye iye na hosi ala masana kaja wadhi kodi maber bwana didi ber aja waber eh?
okay aja waber koro mokwongo kabisa kapok wachako sismat okay. ok ikone joge ni kopo ni nyasaye ogwedha ni anyalo oro ni pesa moro sani to kan maber okay. but kowa wachi ni nyasaye ogwedha ni koro aoro ni pesa moro okay. nying mane ma expect uh...
pesa ni to kaparo pesa ni kata nonyalo oro nigo koro nying minyalo expect en eh, ok ochuno ni ok ochuno ni an ma oro ni yes. nying minyalo oro aba ja oro nigo okay an nying ni wuok kata an ma oro ni kata nyoro na mm. okay nying ma dhi wuok en Austin mm. odi wor doya mm-hmm. Austin odi wor doya en eh, actually my real name en Austin odi wor ochieng mm. to atiyo gi doya mm. mar eh, kwara mm-hmm. kwarwa biluongo ni Joseph Doya. Mm. So I used his ID because uh, nitie issues moko matin korwa. So I had no choice but to take his ID mondo mi abere omara. Koro nying madonjo ni en Austin Doya. Austin Doya.
Yes. Austin Doya jakure.
Eh, Austin uh, Doya Janyakach, Kajimbo. Okay.
Janyakach. Yes. Okay. Mm. Ma koro uh, ng'at moro moro ma maybe ne wacho ni oh ya koro koro ing'eyo Austin yeah. Janyakach. Austin uh, koro wan kodi ka endi mm. kendo wadwa ni miwa brief history ni matin nikech ing'e ni nitiere ng'at ma koro ne ni gi kumoro any other hmm. place to ng'ani gombo bedo kaka Austin. koro ing'e ni mm, ang'e ni story te to ok dwa gol kaka ng'ato obet nikech um, it is very long gimwa miyo ji en mana summary koro kimiwa brief history ni in ere kaka ibiro ma kori ibedo o- austin c smart Okay. Uh,
Back then, I can recall uh,

and then uh, kachako ng'eyo koro achako ng'eyo acting then achako timo uh, mako kamera Mm. editing ne pod akia Yeah.
and then by that time kata mako kompyuta ng'ato ne ok nyal yieni Mm. nikech ne gibelieve ni kimako tidhi ketho Mm. And computer was something ma ni- nibedo handled gi care. Gi care. Yaani bedo beda ni ng'ato nigi computer no. Ken- ai, En- en e class eh. eh, ene class ya.
so i can recall nadhiga od jama moro ma bestena to Mm. naywenega ne kompyuta mondo mi oyiena ane kotiyo

so i used to do that aneno kaka otiyo seche moko otiyo ne nana gi tim achiel ariyo and i was really happy kaje mana chako ng'e godo ko seche mane olegre mathis kata kodhi e choo tamulo kompyuta at least achako ng'e achiel ariyo yeah. koro ang'eye from there Mm. so Mok dang' wawach ni ni ni dhi e class computer no ni itime professional ma ibed e class idhi idhi ko ikaw notes. no i didn't do that Mm. so ochopo a point ma koro mondo mi okay koro mondo mi nying mar hosting obi mm. asenge computer yes but with film industry e kenya waka en very tricky mm. mondo mi kata ochuli yeah. inyalo time to kecho marindazi mm. so nochuna ni koro achak manyo yore manyalo timo mondo this thing omiya pesa mamatin manya chamo but it was not that easy yeah. koro kama koro occ smart koro bire ma koro achako get to the name mm. uh, achako tiyo gi fred jakadongo fred jakadongo yes mm. koro fred jakadongo ema at least uh, ogola from point a Mm. mokela malo Mm. and mochako timo na introduction to people like okomo victor jack min pesa he really played a very major role in my life Freddy Jakadongo. Freddy Jakadongo Mm. did a good job Yeah. eh, momiyo OCC smart no nitie kanyo Yeah. and uh, otimo na very huge uplifting Fredija Kadongo Heko yes eh, ing'eni kuma ng'ato otimo maber to i- Yeah, ipuoye yeah, iwacho wach ni no wapuoyo. i- ng'ane notimona kama I yeah. did that. so uh, but uh, few people do recognize ng'ato nyalo koni akona to ok iwinj ing'eni kaka for example an kana donjo Nairobi I never knew kata mana bechegi so sometimes uh, aluo ji manorani monotera from

but it's also gas in streets yeah but the poke na bedo gi kaka koro sani koro fred no dhi motimo na introduction ma koro at least koro mm, ma koro i- at least yaro badi wawacho ni iyawo mba pinyi ayaro bada matin Mm. fred did that Mm, koro emochakore ka fred osetimo mano to awuok kode mabiro kode nairobi mhm, koro kanyo mana yudo this amazing soul mm. called Connie Kabari. Yeah, Mabe yeah. en emokawa gin gi Kokomo Victor. Mm. Kanyo, now that was uh, Kokomo Victor's idea. Mm, when you're talking about Usi, you are an actor, and uh, Kodi is good in Mm, this. So yeah. let me take you to Kodi. Mm. Then uh, achako bedo ka Kodi. Actually, I dark e ode for one year. Idak ka koni.
Yes, od Kodi for one year. yes. Sami, s- s- sami dak ni koro kabari nene kaji. Dollar was there too.

she knows what she wants Mhm. and uh, what i like about her Mm. okweroga walo manono Mm. especially when it comes to work Yeah.
nomedo miya mijigo Mm. e tija mar video Mm. mawuok from, from point manantie maduogo e point machielo But but just to cut you short, ingeni kapok idhi mbele, ingeni kata ng'a nena nyalo paro ni is this comedy or something mm. nikech uh, mm, live alone dola kabari mm. koni kabari people people know her to be very yani kama lelo seriously eh yeah. kama lelo ma, mondo mi mm. mondo mi image image kode for all that long yeah. or take seriously okikoda kama tin bwana ingene picha minya neno kuom ng'ato pogore Yeah, true, true. Eh, inya neno picha kuom ng'ato from the screens. Mm. Like somebody somebody once called me and said, Omari Karimbi nyalo wuoyo ga mos, an ang'eyo Omari machikore, Omari mago koko, something yeah. of that kind. Yeah. Mm -hmm. Okay, Koni, first of all, what I can say about Koni is that uh, Koni is just like each and every human being.

So there was a time I went to Mombasa. I didn't know that it was that huge. Mm. I was shocked ka dhano luora ji people wants to moko dwa nogo koda picha moko dwa hata me I went just there to take a photo nikech ne wan gi jathum. Mm. So I went there to take a photo but ayudo ka I'm more yani jogo nong'eya sana mo odwa bago nyaka jathum mana dhigo. Mm. So all this notimore because of sio lazima.

kuma ugole chieng' moro ni wan, wan gi koni kabari watimo auditions ere kaka uyudo jok moko ma at least utiyogo koso en aena ni unya kawo ng'ato kawuono utiyo godo gine mm, kod matin is it a stabilized uh, group munyalo ukawo ji per uh, year per month or no. per season how no. do you do it no wan kodi wang'eyo ni film industry mm. mm. ok chudi mm. kendo kaka an I'm an actor I can recall back then kana timoga mijengo siling mia adek Mm. to kanyo to an gi family mam feeding awuok adhi timo mijengo koro kachoko pesa mathis machok achok ariwa ariwa ariwa achiel ayud manyalo miyo actors Mm. actors dwa nochulgi Yeah, actors to do up. Eh, nyaka actors to do pesa gi. Nyaka ma poko timo movie nyaka na nyuol. Mm. Ma ine ma, ma ine ine mi press yawa tim kama. Eh, tim kama. No bonji bonji. Eh. Koro odwa no chule. Odwa no chule. Mm. Seche moko dwa gudi bei moingo kata mana alta mo maduong' man malo cha. Kasto moko be kiluogo. Mm. Ebo biro gi stoche e movie ni.

en quite tricky mm. so film ok chudi mana ka kwani no koro dok e chunya to wacho ni okay isebiro itimo shooting we are me ma as a token of appreciation mm. but ok ni koro mani koro koni is paying you no ochuga that's why A sometimes token. I like her Mm. I like her nikech adieri koni ok inyal bedo godo timo gimoro to weyi agreement man be kode cha atatimiza Mm. that's why I like her and i will always try my best to stay on a positive side All right. eh, Mm.
that's what i normally do nyakwaramoge in misedonjo kanyono endo wan kaende gi austin sismart austin Sti- sismart en jatugo mang'ula kata akta gi kizungu ma osegolo movies mopogore opogore gimobergo ni en oact to en no e the same person ma be timo production en no e the same person machako loso posta milando go gino eh obera yani gini ka okawe duoko te koro audio mabed itero ka jomoko mopogore opogore audio no be chak iloso sa adil kode mm. adil gi audio eh. very soon i'm opening recording studio mm. it called Sismart Records mm. I'm opening it very soon. Koro mani nyiso ni Sismart biro biro golo video, biro golo audio to golo posters. Movie, movie bende ok imedo.
Yeah. Uh, uh, all right. Uh, I, I, idhi maber. Koro uh, Sismat, Yes. and I love this, but uh, uh, gimimorago en ni wacho ni all these things biro from uh, ywa jani gi fredi jakadongo yes, yes.
to koro ing'e ni kopo ni fredi ose omiyi this uh, yani oketie taya mi neno jowete hmm. tema sama wawuoyo ni hmm. en uh, contrary ni fredi mipakono hmm. tem uongego ah.
that's funny eh. no no isero moke ng'ato tokoniya chiege noriembo ei omera nyanya kach ai nyanya ai mbona nyanya kach moro onge dhako machalo tigi ni onge dhako machalo gi nyanya kach but nyanya kach to noseriembo Eh, odak gi moro Koro i- ipenjori ni to what happened yeah. Mm. So, so with Fred, Mm. with uh, with Fred, I can say that uh,

is just this amazing person Mm. masebedo godo Mm. masetiyo godo Yeah. actually my bo- uplifter to ne wabedo abeda gi maybe little misunderstanding moro matin between me and him Mm. wabedo i think we talked about it man wase square ma we do talk Mm. when we meet we talk Mok ni un enemies.
no we are not enemies Mm. friend will never be my enemy Mm. even if he wants to I will never allow him to.
Ikoni kata en modwaro. Kata be mane en modwaro.
Nikech in to chunyi pok ochopo kanyo. No, be ok abi chopo.
Okay. With with uh, without Fred. Mm. Without Fred dok uh, agera gi so many people agera godo. Mm. Eh, dok ichopo kata kokoth. Dok achopo kata kokoth mm. samoro. Mm. So omiyo

in a very proper way Mm. mpaka afike mahali Mm. so i sat down then i start nikaanza kuwei nikasema ah, kukoma ako na very good skills Mm. of management Mm. so i need to learn more Mm. then i approach him akasema okay what you will do abro wabro bedo kodi kae let me teach you one two three things mm, mm. because can and fred not can can not can and fred okay i will give advices but uh, no can a management team yeah, management team so here we just said okay mondo mi land adwa keli kokot ka wabed kodi wachagyo kaka watime mm. so kokomo gave me that idea then kokomo chako seche mane wawere gi fred kata kaka nanyalo survive kata kaka nanyalo chiemo ne onge Mm. so kokoma wacho ni no it will not work that way kata ka be mano watimo kodi mae Mm. adachako bi kaka inyalo konyori Yeah.
kokom will take me tera ka austin magi joka ema Mm. losnegi ga posta elisha toto tina gi austin Mm. jothumbe tetetete kokom will call them bana ne tiuru gi austin Or we, he will call clemo clemo the guy that died Mm. Eh. obro go chine klebo klebo bwana me nawo chiti chiti buri nade Mm. so the guy the guy keep on pushes in order for me to mondo mi ayud gima nyalo Yeah, at, survive le- at godo gi least you family. put something on the table, yeah. yeah so Mm.
na feel like Kokomo, big up.
Kokomo, Victor Pinyore. Ma- ma- ma- Mage chunje mwadwaro yawa. Igeri igeri nitie jomoko ma bwana sama ineno in ikoso gima ichamono, they celebrate. they celebrate They yeah. celebrate, but eh, it's not the right way to go. kokomo will push Mm. in a way makata moko adhi kose completely to nyalo gona sema bana un narewni kanyo mano koro kama oting'o gi gi jack Mm. jack mil pesa Mm. in kanye osin kanye ni ano ichamo ang'o anyise no sani ok an maber ahinya ok aseketo ni alfa ariyo moro e simbi Wow.
so ok itiyo then they just send you the money uh, in order for you mondo mi kik ilak kik ikwa Mm, nikech ging'e condition. gige condition mari Yeah. ne gipusha mochopo kama koro at least I can uh, afford to pay my rent Mm, eh, anyalo timo achiel ariyo mm, eh, koro gin jok ma nomaka nayudo ka I find more brotherhood in them mm, eh, nayudo ka kona find more brotherhood in them ah, gi jok ma koro ne ne konya saidi mm, Bedo ka nitie kaka ne wan gi misunderstanding gi my friend uh, friend Jakadongo. mm, So ne gimako bada. a time uh, I was so much in need Mm. koro ne gimako bada kane gisemako bada ne gikonya Mm. adieri they did that. I- ing'e ni kopo ni ati wadwaro ng'ama onego bed ni wawuoyo godo e field ni ma at least nyalo konyo not only uh, fans but nyaka jothumbe yes iwinjo nikech in position michako uh, allow me call you ni nichako ki- japicha yes true true Eh, ka fred we can say ni ne in japicha just japicha eh, but ing'e ni ohangla kae ukwele usemwe mm. man ing'e na kiro kiswahili moro Eh, ok- ukwele ok akene yot. yuda ok oyot Eh,
iyudo ka eh, eh, ohangla Mm. ji play ga role mopogore opogore true true ibedo respected according to the role miplay yes iwinjo yes ok inya kona ni inyalo mi jajawa Mm. kata jongengo respect molo japiano ok nyal ok nyal pesa be ringo kamano pesa be eh yes true Eh, koro ing'e ni in kaka sani ng'ama osea e, e picha Mm. ma sani isechopo e management ing'e management to kikwariambi Mm. un ema ukwongo ukawo mayom No. jomodong' nyalo chamo modong' Yeah. but at least gimoro moyudore matin to nyaka ukwongo yude yeah. iwinjo yeah. ang'e ni kaka ja ongeng'o complain to ke kaka in inya complain true. donge yeah, true. koro en gik mage mi, mi learn from your former boss yeah. gi this boss ma at least kopo ni ati uh, waketo kanyakla mm. to nyalo konyo the upcoming mabiro okay gima learn first mm. of all mm. to chalo making a decision mar music chalo gi making a decision of marriage is quite funny. Mm. If you're a single man madwa kendo, mm. uh, you'd rather marry a single mother man nigi nyithindo adek manyalo keto chiemo e mesa nyithinde molo kawo single lady mokia ok nyal kata pidhore en owuon. Mm.
Bwana mere Joramogi TV be winji omero ni oningo rwaki e gine. Oningo rwaki puonj joluo bwana. Ne, yeah, yeah. no, just, just pardon that proverb.

and then look at the musician ng'e ka talent cha nitie mm. manage talent kik manage friendship mm. manage talent someone manyalo ong'eyo ni gina time tatime because of this mm. i do say every day that uh, jathum kata japiano kata jaongeng'o kata kaka niwachono mm. tich maduong' kine band ng'ato mm. kwal ma fans mag jathum itiyone wen ka an kokoth amba temo kwalo fans mag okoth mm. okoth bende temo matek mondo mi okwal fans maga awinje ayudi kabisa yeah, i'm getting you you know, I'm not saying that kuo moro mar walocha mm. But- But, fan gi your kindness Mm. gi gima itimo Quality. quality mari okwal mafan Mm. to ka time nikech en mar okoth ni ma koro tij okoth Mm. ma koro tij okoth koro watime nikech en mar okoth ok onyal konya that's why bro yudo ka so many people here jothumbegi ma- matiyoga e bandgi biro ga ywak pile pile ni awa band leader mineno band leader mineno to most of them they are coming into a band and then gichako gi owang' jatelo an atime ne jatenda an atime ne jatenda mok wanyal sacrifice seche moko makata gimoro onge to wach ni baba ka onge kamano jok moruko gi chulgi Mm. osiepa jatelo jo- neno jotelo mag wang'la gi Mm. wigi ok richo ma seche madino didi kaka seche moko isacrifice ka pesa onge Mm. ma chieng' modo pesa maber to ok onyal kata dino ti baba kaw siling' aluf adek ni imakri godo but they can't do this nikech ka onge to ok unega ubanegiga wach So in order for for us ma wanyalo idea manyalo chiwo ne jathum ma pod biro Mm. first of all nyaka obed ng'at ma ok forget chien very fast Mm. that's why ineno ka most of jothum seche moko osegait ma ito rumo to gidhi tiweko giga kuondegi ka giran around kiwekogi Mm. nikech o forget chien very fast nyaka ibed ng'at ma ok forget chien Mm. nyaka ibed ng'at ma paro ni ka wuono nitie to kiny be nitie
Awinji.
Kendo lastly, nyaka wabed kwak kwak knowledge kendo wa debate ni ji rito ng'eny kendo mit. Lakini onge gima ber maloyo famili mari midago e ot.
Nyiri becho kendo mit yes but onge gima ber malo family but ing'e na amako proverbs mag dholuo proverbs kiluongo nango gi dholuo ngeche geche mm. teko mar ng'ama dichuo ok pim gi jiri mang'eny mosecha- mosesero kata moseterore godo mm, mm. but ipimo gi ji adi mar living because of him
mago words of wisdom makalogo yes. okoni uh, ah, nguvu mar ng'ama wuoyi ok pim gi nyiri mang'eny mosenindogo yes. but ipimo gi jok machiemo gi nyinge yes. imiwacho ni omanyie ni strong yes. Very strong.
Eh. ji adek dhi sikul ok pim kata mana kor gi gari miriembo thats rubbish dhano adi mar living because of you ji adi manyalo ywagi ka koro ket sanduku ni kama endi koro koro dhi wachni koro wadog nang' so ok inyalo brag nikech in gi lewni mabecho kata in gi jiri kata timri nade no that's rubbish
en ji adi mipidho ji adi mipidho your responsibility yes mm.
mane gima mek ng'at mane chuo mm.
eh. to sis matigini kiwacho gini to chak kela e wach moro ma kata imbe eh, bani kori wuoyo ma gino wuok e pacha eh, koro adwa na goli mondo akete jomoko but imbe na chichi ni kanyo iwacho ni mm, e thum kae otek mondo mi survive gi thum no kende odwaro mana kopo ni eti uh, yudo miyo moro emomiyo iluongo wa ni jothum jochode iwinjo mm, mm. Uh, odwa ni kiyudo miyo moro ma at least omi hostin kamera uh, miyo moro ma miyi light kaka dayo manyocha omiya light ni giko eh. is it true ni ng'ato nyalo go aga thome aheroga wuoyo en proverbs mm. Kwara Nunyi sani chako dhier e ngima kijana en gi kong'. okay.
Chako dhier e ngima kijana eh, en ng'e kong'o. Yes. Mm.
To chako dak single for the rest of your life as a lady and chako feel your beauty can bring anything on your way. mano chako applying being a single mother for the rest of your life teka teka ni neno ni ni ber ni no Nyalo nyalo kelo- pidhi nyalo nyalo pidhi mano ng'e maber ni chiko kod being a single mother for the rest of your life mane chiko bedo se- yani chal ka gima koro igwenyori gi dak gi dichuo yes
Mm, they will come ma onji to dhi mm. so en ogoyi to kalo this mentality mm. kok ada wuondi ohangla nigi pesa ma seche moko kigo kwade mos kaka idwa nitie jatho moro sani michulo kata alufu mia ariyo mm. to otiyo ndalo ang'wen e wik mana e wik ka wik oyudo alufu mia aboro 800,000 kigolo benefits mar president nyani chulo moingo president ma kenya so kowacho basic salary basic salary mm.
kowacho ni dayo ema nyaka oyud kore ko survive wiye otop jogi nigi pesa but what matters en who you want to who are you competing with gidwaro gani koro arwakra kaka marinas Mm. alusi abiro nairobi kayudo marinas achako rwaka kaka marinas achako compete kodi Mm. ama ni wuoch ma marinas rwako to an imiya law gi oscar magige Eh, in mina gi oscar magige koro idwa rwako ma an nomiya nono an adana rwake in idwa ni idhi nyiewo so i head up Mm. not doing any investment at all at all atemo cope kodi mm. my friend an gi one enemy ma will, I will advise anyone mm. in this world to compete godo ng'at adi magombo ni ji te compete godo e piny ka to mano en wuon en enemy no
you are enemy to yourself yourself koro onego bed ni compete gi yourself yes
fight whatever that you think is not there in your life Mm. mondo ibed kanyo in a very positive way Mm. to kichako ng'ang'ana gi ngima mag jomoko you end up failing No, to don't i- ikonwa maber niya you you should be looking ahead kaka ne in ka Fred idhi kokoth maybe sani nitie band moro mineno ni ni malo midwa ni chikri donje never this is my mentality katiyo kodi sani to kawera kodi kwaromo kodi in the next five days It's better yuda kapod an e the same level mane iweya kata kalo kanyo. Ee, moloyo kidok piny. Moloyo kadok piny.
That is me. Kama iweya ok ibi yuda. You always.
I always aim higher.
To seche ma aim higher, ok mm. aim higher, an ang'iyo background family ma come from. Exactly.
Omari, there's this stupid thing that I do believe.

iwacho ni you have to break the record now yes mm.
so kanyo ok adwa ng'iyo kaka kokomo dhi kaka fred jakadongo dhi kaka okoth jarapogi dhi kaka ng'ato dhi kaka jakwiny pesa dhi kata kaka omari nas dhi no mm -hmm. it's between me and my life it is between you and you nikech an
ema yamonego msuma maliel e oda
mondo apani onego alos ni program moro ok ma ngech aneno ka ngeche in go ma dholuo lakini onego walok aloka ni ngeche eh, ng'e ngeche mag luo ikoni in ema ya- ing'e- in ema yamo nego msuma e odi yes
jogo seche moko liel gi stima ayudi kiwacho ni in ema yamo nego stima e o- e- e- nego msuma e odi ayudi but nas there are people mar walking with the shadow mag jonyuolgi Mm. Nitie jok ma wuotho e shada mag jonyuolgi. Ka junia ma Karel obiro kae sani, Tamba biro kae, wadaudi alufu mia achiel, ibiro neno junia. Nikech Raila nosewuotho mbele kacha mokelo shado maduong' kabisa Mm. ma junia wuothe. Mm. Manyiso ni chieng' norieny e wang' Raila mogolo shado e toke.

yes i need to make a change Alright, Nyakoramogi, mana kaka ineno no endo, wan kaendi gi the handsome boy. Oh, oh. Je- jama- Jamani ne handsome pesa ma koro kethe nikech iwacho ni pesa gi sura ok dhiga kanyakla. Koro- Eh, kiyudo ng'ama raracha, ng'ano nigi pesa, ng'ano nigi pesa marach. Koro Austin kaka kere kaka omedo bedo handsome to kere ok ang' no ang' nolernwa but dende wacho ni en gi pesa. Austin Sismat uh, eh, wawinjo kachacha endo e ng'ama kore kodonjo uh, karibu sana wawuoyo ka gi Austin Sismat. Austin Sismat en uh, kachacha ogolo posters otimo uh, photoshoot otimo video production uh, en kachacha management mar Okoth Jarapogi uh, inyalo, inyalo, inyalo, inyalo penjo penjo midwa penje e comment kanyo endo uh, to nikech en ka obiro duoko instantly ing'ama ni kanyono endo wamedo koni maber kabisa ni kineno kwa kelo ng'ato kamae teme imanye at least wa promote idhi e youtube mare kachacha endo indiko ni Austin C Smart O- austin c smart ing'ia ne page. mm, everywhere austin c smart ni uh, austin C- in nyaka e tiktok TikTok antiere Eh, okay Yes.
Oi, n- napenyo ng'ato ko- eh, about tiktok okona ni eh, mari tiktok manyeri rundo mana e ng'egi kore kare kare kare wan wan kuonde maricho eh. koro in in e tiktok an e tiktok mm.
warudo gi gijirigo kuro
man Austin Sisman kachicha endo eh. Austin kopo ni dang waya e, e field ni koka penji gini mm. kata jopiny dang ne ni okan fair okay.
Mm. E chien, chien kacha cha endo ing'eni ma apenyi nikech koro in e management mar Okoth Jarapogi. Okay.
Chien kacha cha endo nubedo gi shows moko mang'eny dala kabisa and uh, one of the people that I want to appreciate and I like how they work mm. sorry to mention this is uh, Okoth Jarapogi mm. or oh, Prince Inda mm. mm, Elisha mtoto wa shule mm. Fredija Kadongo yes. Gimomiyo akwano jogo en ni you expose jok mutiyogo okay. ok uti within the vicinity mar Nairobi yes. udhi kuonde kuonde yes. but nitiere jothumbe moluoro expense just ing'eyo wuok awuoka ka mondo ichop dala pok ugo thum hmm. nyak winj kong'wenye gi kumoro donge wuok awuoka yes. Nairobi ichopo dala pok chiemo yes. yani ting' ating'a ji tuchopo dala nyaka iwinj kong'wenye gi kumoro but you people are really managing it and uh, those are the people that have mentioned on my side aneno ni o expose nikech kopo ni sama idhi gi for example idhi gi mc mm. I, I can remember kuwa adhi gi fredi jakadongo siaya tulienda uyugi sijui nikaenda na toni ndiema mombasa sijui nikaenda wapi yani iyudo ko expose iwinjo yes. kech ichopo kumoro ma be koro kata dholuo ok dware idwa ni koro igo gi kiswahili koro ineno ka inyowa kabisa mano mano nyiso ni omiyo ng'ato dongore kech ing'e ni nyalo wawach ni ji oseng'iyo koda Nairobi ka pat mar kiswahili ma tamo dhi kode Mombasa kech wagi inyalo go wadu okay fine koti jeba
lakini sani ang'eyo wang'e kodhi Mombasa kikowa sawa sawa so mm,

Mabe ane machune nyaka wala gire kote. What really happened?
Kare kare ine moni ngokoro. Ai. Eh, eh that uh, kare joka ne keto kokomo e gine kayiem no. e, e tago malit kayiem to kare in kokomo is very innocent mm. and even okoth himself is very innocent mm. Uh, just like I said back there. Mm. Ineno ka mora mora nyaka president salary na seche moko lewo. Ji te salary nyalo lewo. Mm. To kolewo ko bi ni institution mitiyo ne koro rach. Mm. Omari naso ok anyal bedo katiyo kodi for more than two years kasa koso siling aluf apar koro iwacho ni koro aluf apar ema koro lich sana. Mm. Kata aluf abich ema koro lich sana. Gima notimore between Awuol kodwa and then a little misunderstanding ma i believe that we'll sit down as a team and then we talk about it Mm. mwasquare seche moko tiega ma pesa nyalo koso seche moko tie ma pesa nitie e bandwa first of all i'm very sure i will say this i'm not talking about awol now i'm saying it generally e Mm. bandwa kanyo nitiere some people ma ka nodonje band we normally talk about the price mwadhi chuli omari wadhi chuli siling mia adek Mm. kwa winjre kodi mia adek nene wadhi chuli omari kicheko bandwa no te nyaka tum anyalo wacho kae ji te mane obiro gi prices magi mana gi set ichulo gi more than prices mana gi set
omedgi omedgi mm.
more than prices mana gi set so when it comes to awol awol was just a little misunderstanding babe actually wawuoyo Mm. wawuoyo ga wuol ma kata na nwa chat ga wuol ka- kata saa diko kinyo sani wase chat kode i think so Mm. so awuol wawuoyo godo kendo we talk Mm. ma i think we are going to square everything soon and then we'll just get back and then uh, ka dipo no accept and uh, we'll just come back and then work as a team again Mm. nikech gima gi kuome awuol is very professional kaso onge gimotimo Mm. tije motimo to otimo gima ong'eyo ok oges mm. to e talent ka talent ka ok wahayawa nikech wan so hand samoro wan so lead ji hayawa only because we can deliver awol no hire because awol can deliver mm. to gino onge kama odhiyo pod awol ni kode mm. ang'o mumano waget back mwachako ti kode onge Mm, koro in very ready mondo awuol oduog oti Oti ati oduog oduog oti.
Mm. Kod dipod nyalo bi terms and conditions ma koro wanyalo tiyo godo koro next. Fine, we just work. Nikech ebe agini koro sani koduogo en gi terms and conditions mage. Ma nyaka to wamit. Mm. umbe nyako mi meku Eh nyaka omi meko nikech koro wan be dong igini awuol be en sa brand. Mm. Awuol en a brand ki en. ya ya Wan be wan brand ki wan. Mm. So nyaka koro wabed piny mwa agree.

Mm. We are all good. Dancers.
No, dancers we are all okay. Okay. Dancer achiel ema be pod atemo wuoyo ga godo, katemo mm. wuoyo kode wuodwa kaka wanyalo timo but we are good mm. nikech uh, it's not only the band wakende ma ji we ji tich ah ji to we kuonde mang'eny ma kata an maleko wach ni aya ka toni ndiye ma yeah. yeah people be, people do people do yeah. ji, ji wuok en mani kori ng'eyo because of course is really rising so fast mm. koro move imanyo ne mistakes e konde te Uh, but uh, yeah.
what, what, what I want to tell you, the management team, mm. gi any other person, uh, ng'ama dhi maber miwuoyo kuome. Mm. Iwinjo? Janeko kopadi. Iromo gi janeko to padi Austin. Mm. You need not to raise alarm. In fact, inyalo nyiero. ah non day pare nga ko paa di. Again, again, again, again, I will want to get uh, Omari. Want to get three times of slap. This slap maka ngato padi. To you can take it no more. To this slap maka ngato padi to kinyal kata wuoyo ko di explain ne joma kadho. Koro para na timbe na retan bide na ni. It's, it's a serious love. And so dipe ka kopada, kopada ma tugo to sawa to kopada ma a serious abila no to sawa to.
Iko ni nitie part moro ma ka ng'ato padi en iweri kode kabisa. Eh, kuri yes, Joma well. kale me koro opada ni ato kora timbe na ni. Yes, that's a peso.
What's you are a good actor. Yeah. Hey, you call it Olore Kapat. Yeah. But generally, what I was trying to explain okay. en ni mondo mi ine ka ng'ato wuoyo kuom ng'ato on your side you should take it positive why because ng'ama nigi potential ema ji biro wuoyo kuome Yeah, true, true. that is what i believe True. eh nikech kopo ni nyathi owuotho duk Mm. let me now talk of nyathi ibiro yudo ka most of people ignore Yeah, true. nang'o nikech otin e pache e dende and everything you get it Mm. but ng'ama duong' ng- ng'ama duong' kata ikalo mana mabor it will raise an alarm ng'ato ang'ata biro go to machanga Ma- mawuotho mawuotho duka mawuotho duk cha Yeah, true. so an an I believe ni koponi ati uh, ji wuoyo kuomu uh, momiyo kata koro wabet kae apenji question one or two it because you people are moving towards positive direction True, true, iwinjo true. mm, to deponi ati un jok moko ma i- i- i- yani hivi hivi Mm. iyudo ka maybe gigo notimore to be onge ng'ama talk about Onge it ng'ama bother. mipenjri ni Onge eh, bother. ok ing'eni ng'ato gimoro nyalo timore e ngimani mipani ji dhi wuoyi malich tineno ka ji ok ogine ok e, ng'ama kia nyalo pakore ni en bingo idong neno ka gino nyocha otimore onge kata ng'ama wuoyo nyiso ni maybe you are so useless ma onge maboda eh, eh. koro an anyalo wacho ni you people should take it positive and um, un kaka wan, wan kaka sana sana anyalo wacho ni sani an media personnel Yeah, true. iwinjo wan e media kaendi kopo ni iyudo kata ka awuoyo kuomi it means ni nitie gimoro ma positive ma in go and the match mamedo wuoyo kuomi eh, kata fan achiel moro mono nitiere nyaka penjre ni to who is this okodh jarapogi Yeah, true. you get it so un kaka joma management kanyo to kawa kawa uru Ah, yeah. samoro samoro iyudo threats moko biro- wa accept gi day by day nitie moko ma ba wach ma kineno kwa bedo go piny kwa wuoyo to be penyo penyo to giwacho ang'o But, to, uh, to, to, to koro kaka in e management ng'ama nie management kapok watieko mm, oh, i- iwuoyo chien kacha maber ndi but uh, an bende according to my observation nikech ane ane ajawa ka mm. though ane department mocha seriously uh, MCs mm. sana sana ka in upcoming MC ka wan to koro ing'e ni you are a noise maker koro ok ok inya ok inya bedo involved e decision making ahinya mm. but uh, ayudo ka un kaka managers Mm, en adier ni uluongo joband machiegni kendo uwuoyo kodgi maber kabisa mm. sama tich odhi marach mm. to sama tich odhi maber there is no yani onge wuoyo ni ati ken ang'o ni ah, jothurwa wamedunu lanji moro ken ang'o en ang'o matimore mondo mi waluogi mawuo kode maber nyiso ni ero koga ka ok wawuo kode maber
nyiso ni irukoga kok ogoyo kodi maber mondo mi waduog meeting nyaka bed abeda ni in ng'at moro ma tie gik moko mok ine show kopog to ok ine

nyako marinas nyako marinas ma nigi media mong'e maber ni seche moko to wadhi kama kama to watimo kama to wuok nono eh. kodari mondo mi abaluoga chake i'll explain yango so omari when i said this eh. omari ka in mc mm. iloso ko benis gimoko apar ichopo kacha cha mm. Omari chwado kubede gi ka maber. Ineno kata this crowd. Mm, eh? Mm. Moko bro kata makawo siling mia abich maket e lweti. Omari kidonjo kacha to chako gaja wadi chama serious. Eh? Mm. Jomoko bro wuok kacha to kawo pesa to bi. Ng'ato biro biro miel jathum wacho ni mm. an gimotira en kaka Omari waja wacha. mane makwa mane kuoma na wuoyo mako mari ni wuok modhi ka jathum machielo to mafan cha lol wacha an ng'acha madwa ga neno Mm. kimo Ati, be lol ere- godo ere- ere nyathi ma kono ga dram cha Ogo yawa maber seriously nyathi cha dwaro neno maka iponi nyathi no chako kodhi kamoro eh to otimo gima maber sana to seche midwaro ni jathum owuon ema onyagre gi wer kokelo mafans e club kasto itarajia ni be treated the same ka pesa onge to iywak moingo jok ma ywakga ibede ng'ato tho e bandno iwinjo mok tire mok timne nade so mano miyo seche ma pesa be koro biro mang'eny to i maintain price michuli kacha Mm. Ni metin price michule gacha. De ke chiemo kobiro maber kata jathum ni boko biro le maber.
Ayodi. Eh. Koro it's high time wati be good at what you do. Mm. Love what you do. Do your best. Do your best. Convince people mm. with your hard work. ok we donje ban ng'ato titarajia mm. ni koro ibed treated special kedi wuon you don't value your work mm. awacho ke dhano oyo ka an e bano koko jara pogi aseto dhano tanda wuoyo ma friends ga mm. nadonje ban friend jakadongo nadhi makwalo mari nasa en bese na ma serious yes yes you not my friend now kendo kanye mwarome yes Not, I'm not just your friend, but Eh. one of your best friends. one of your best friends nikech anyalo remember ka wan kodi mita gotieno wawuotho kodi wadhi gi orech Yeah, we talked we talked. nabiro kwali
Mm. And I and I, I can still recall everything that you told me. ma didonjo nyaka e box ama atweyo wiye kasto so when that happens Mm. kanano fre ka friend Mm. namanyo kokomogie Mm. Namanyo pipo. Mane ma bestega mana nyalo wacho. Adonjo kokoth. Kaseyudo hafi wuonya kacha, aseyudo ji ma people, so many people. Mm. Ma That you can adonjo. mention that you are, are your true Eh, friends. Ma yudo kuwo kuom kokoth. Mm. Ma sani ka gimoro tima, anya yawo WhatsApp group, to gibodona kata mia ariyo ariyo. Ka ja ongego ka manyo dhano abich ame ka gibro timo gi nyabol nami ariyo ariyo. Mm. To ka in iketo ni dwani mondo bi tine joge keche ni joge are useless gin mar mafans mag jathum. My friend ibro suffer nyaka chieng. Tibro wana wuok iblem jothumbego. Ema omiyo most of this jo ajawa and jo piano some of them end up gande bedo broke to blame ga jothum. Ne wan wachaw kodi from the beginning. Wachaw kodi to nitimo ang'o? Dong' nichuli?
Eh, dong' nichuli.
To nok idwar kwalo ma fans. You are very busy focusing on jathubu gi pesa mochung' Wewe down na baba wuo gi jok nikech ng'eni kiwacho ni ati biro chando rian tel kori ng'eni kelo chandruok kuom to wuo gi wuo gi ng'an waje biro chando ke Don't bring chandruok on myself. I'm sorry. Okay. Eh, but what you are saying is making sense yes. of which uh, any other person my yudaka uh, should know that iwinjo yeah. ne kitimo your best

you see that kid mm, mm. to apart from yalenda kolo will go madhi nyaka ketien kuchode nyocha ka koro kowen pesa kuro nochako wen moro kisumu is fighting mm. en gi joge ma kata koenjore to jogo nyalo timo nade to nitie jok moko mosemiel in this music industry motamo be momiyo kolo sani ok nyal tiyo gi jothumegi nikech en gi brand ne ong'e gima okele mesa ong'e worth talent ma en godo mm. so people will always blame him but for me i will think like this guy is just the best he knows what he wants yeah. so and and and Gipacha, me personally I think that uh, we have to know our worth and then par matut before mm. ikaw tiji mitiyo keto ni matimo ne ng'ane par matut nikech eh, mana kaka nawacho mm. in ema yamo ne go msuma e odi joma odong' samoro tiyo gi sitima joma odong' samoro tiyo gi sitima right Uh, ah, wachopo wa kuma koro to watieko apiny ma penj achiel kaluwore gi ing'e ni film ma wantiere ni en competition uh, uh, sismat yes. koro iloso ne majalamo iloso ne presenda iloso ne elisha toto yes. tiloso mar okoth mani iloso iloso poster yes, true, true.
ing'e ni ilando tich mar okoth kaka mane- manager to ilando tiji be kaka sismart Yes. E- ere kaka gini itimo ting'e ni wawach ni uh, maybe okoth gocho ka jathum moro be gocho moro machiegni kode in idwa lando kaka ilando tiji Yes.
iwinjo ting'e ni i- idhi lando tiji ok ok idhi kata kata ni awa posta maketo mar jathombne mar omarini ma to koro alando alanda tija kik ung'i det koro ing'e ni Ok nyalre. in in gi followers be Yes. Dong en en en true ni kopo ni ati eh, Mari gocho kayole, oh, Koth be gocho kayole. Ilanda kaka iloso na posta maber, amba gocho kayole. Eh. Ok in gadi e- e- e- ere kaka itimo gini o- o- ok ok okel pek e tich ni koro ilando ko- jomoko to imbe. Actually, ing'eyo, ing'eyo gima watimaniya. Mm. Ad- aja family Mm. to an ng'ato ang'ata mochula i will advertise anybody mochula i will advertise nikech seche ma dalane ni anyiewo bundles Mm. koro okoth is offering that service osetim kama.
Ilande nyaka lande.
Mabe kok ochula to kalande. To An an be kamiyi pesa. Eh? Amiyi pesa. Agocho Alande. kayole to koth be gocho kayole. Alandi.
Mawe lando koth na alandi.
nikech mano service mopogore mano service mopogore mano is my company c smart production koro uh, wawach ni abiro kokoth sani an mc mm. ng'ato ochula pesa okuche kuche but kokoth kanyo mm. achwado ne advertisement mano ne kayole ingeni wall mari okoth pok otimo invite ok pok o invite friends ge e page ni mm.

I, I cannot say that ikoro because uh, omari naso chula mm. to uh, okoth bo chula abiro lando ute Eh, an gi page, an gi YouTube channel, an gi uh, Twitter, ah, an gi ah, Instagram. In, in so, so, social media handles. Abiro keto ute.
Mari mari, mara mara, mar okoth mar okoth, mar ng'ane mar ng'ane. An abiro postu. Eh. Nikech wale mafani wale wale tu. Mm. Watakuja tu wadance huku tena wadance huku. So wako watakuja tu. Mm. Eh, mimi nitakupost. Alright.
Eh. Namanyo tich abed bonsani. Jomo eri bro biro.
Actually nyaka ti be very careful. Mm. Nikech eh, mondo mi abaringe nyaka ne kogoi mo duri. So, we'll click I give it to you. okay. Okay.
Hostis Ismat wago erokamano ahinya ah, to penjo ma penjo penjo ma pod ichanda kabisa ira adwa na adwa na nuri eh. mm, aneno kaka samoro ing'eni from what we see on the social media mm. Lavenda Nyajera mm. gi Connie Kabari okay. ok gin in good terms ahinya mm. but in kod ni to nisi wacho ni to umach go sana yes to on the other side baneno ka eh, post mag uh, this other lady lavender, La lavender. Mm. be ina ina tiere kocha ma be ina ina um, somehow positive mm. koro ere kaka you manage all these things that's why i say that i like Connie mm. Or he believes that that is my personal life. E, kuwinjuru gi la- lavenda Maru maru.
ok ni nikech koro lavenda ok winjre gi koni koro Kaso, ugo- I'm one guy ma will never take issue from here tatero ka. Kuchwanyuru kono, chwareuru kiuno. Ka biro iri, ka biro iri ka kwayi pesa ma joga dhi chamo miya. And again, Lavenda pok ochwanya. Mm. An kodi pok ochwanya. Ok anya chukia kode kech ok winjre gi Lavenda. Adonjo kanye?
Same ok inya chukia. Lavenda nikech chwara gi kodi. Adonjo kure? An mano kosana gi kanye? An mano awuok kanye? Adonjora go nade?
Ayudi. Yes, so an an gima dich godo en ni ayudo Lavenda ka ayudo kamose nikech pok waget engage into any business Mm. kayude amose osiepe dhi nara dhi maber sawa Utieko.
watieko karomo gi kone mamana i wish you take we atimo movie yes watimo movie yes an gi story moro ma personal life nikech koni to is my family friend Mm. awuo gi koni watiekore koni yes ok ni koro ni koro achak chukia ng'ani achak chukia ng'ani. no Mm. nikech I never know Kiny seche moko lavera ne mane mak na dot. Kiny seche moko koni ne mane mak na dot. Koro mm. kanyara gi koni, anyalo hinyora. Exactly.
And then me, as an individual, me, I'm an actor. I need everyone. That's why you will find it very difficult for me to block anyone on social media. Mm. Seche me, and I will try my best when I twist it to be my fan.

Wow. Then you are the best person ever. Hmm. Masiro mwanto kendo kopo ni atine ng'ato yanyo e wanga na yanyo. E wakati anto an gi chuny mage kaya. Hey. Ero kama na yenya kore mogadwa ni kau thuolo ni endi si smart mondo iwuo gi jopiny nikech uh, in ng'ama nigi fans ge ng'ama nigi osiepene apart from that in management team yes. maybe inyalo kawo thuolo ni endi

not in a romantical way, not romantically way, but uh, I can accommodate everyone. So anyalo mana kwau ni please donjuru e YouTube channel mara, usubscribe and Austin C Smart. Udhi e Facebook page mara bu like. Ni mano ema nyalo kwau kasto umed mana support kaka usebedo kutimo. And I love you guys right back and I will always love you and I will try my best to give you the best. May God bless you. I love you guys. Hey!
Bwana Karimbe, hey, hey, hey, umere umere kare kare onge ngamo kuomol Karimbe mipango wach. Uh, wago erokamano ahinya ni ng'at mono kawo kinde ne mondo obed kodwa nyaka koro sani waduoko ni erokamano ahinya uh, kaka iwinjo uh, sis matwachono endo watimuru kaka owachono mondo wamuvuru kanyakla idhi kacheche youtube mare ti i subscribe iluongo ni Austin Sismart nokona ni ojok odonjo kei donge yes. jok kidonjo 1000 yes. to koro jodalawa jo, jo waweuru wa, wa, nyiego bwana wan kende wan artist wan more than 1000 ma kopo ni udonjo kacha cha bwana inyalo kiloso ne nyaka ng'ato posta kendo paki yes. but channel ni to pok subscribe but kurome club to koni bwana you talented you go far i like you Ojis na I like you.
I like I want to gig na oge mese subscribe. Eh. Uh, thank you very much. Uh, warum kendo kachacha endo Saturday manyien. Uh, inyalo konwa ng'a midwaro, inyalo konwa gima idwaro winjo. Uh, warum mana ka every Saturday. Ang'a makelo ni chenro ni idenda ni MC Umari Nash dhako ngode ne gichake kore kubne reyo to pod ichwaka sitrungi. Umari chieno jamane mbele. Chiene mwang'eyo.